Obedo ki gonyo lumony pa Ivory Coast aye ma romo pyerangwen ki wiye pat. Lok mutime aye ni mwaka mukato i kin dwe me abiro, lumony pa Ivory Coast kicwalo ki kwe i Mali ka konyo gwoko ber bedo security ma nongo UN tye tame ni nongo gimito ngo kony nyo support pa ngo pa Ivory Coast i Mali pien Mali nongo gitye kitemo bedo ki kuku kuku moni manok. me gamente ki mito mayo gamente ki icing president pa kunu so UN ocwalo openyo kony pa mony me Ivory coast kit ma megwa ca okene wacwalo mony updf we i Somalia eni ento ngo Mali gucito gumako lumony pa Ivory coast ma mukene ki insurgencies gin to ngo life imprisonment i buc ento ki gum maber ni kome dong kityeko konye i yonge mwaka aye acel kombeddi president me Ivory Coast ki Mali gitye waco ni kono kiket gin eno i behind ki medo anyim ki ber bedo i kin lobo aryo i lobo aryo ni gitye neighbors ko calo wan ki Kenya.
No atamo ni Eva, ingeyo ni idog tic mo keken, kiwaco kadi ka icito ka kwinyi ka coko ngwen i wi bye, ibinongo ngwen bene tye, okok bene ngo, okok bene tye. Now, ka jo-ni ocito i Peacekeeping Mission, ka guo kunu ma Jim otimme kit otimme kwede-ni, there are procedures me neno kiwoto iye bene kinene kityeko. Gin mutimme maber aye ni pe kineko mo keken i kin jo ma kimako ni. That is a good one. Gin a dong gin gutimo aye ni calo wan calo lobo, ket kong kombeddi ni an nyo wan wa a wacito i Sudan, ma wacito Ali, or nyo wacito bene ni kitero wa, ento within the jurisdiction moni ma nongo kiwaco ni omyero kong kiter wa ni, gwok lobo me Sudan pud pe gingo, pud pe guye or nyo gitye yubo karatac, ci wan wacito wadonyo kunu.

Ento inge ni dano ma donyo-ni bene kicito kimakogi-o. Ento komedi ka in itye ka donyo imi cito i Sudan, kong myero ikat kong ki i Nimule, ikat kong Elegu, between Elegu and Nimule there is what we call the free man's land. Dong Sudanese myero bene gugwok tung botgi, Ugandans bene myero otim ngo? Ogwok tung botgi. Ma nyutti chances are very high ni kit kaka nongo ocwalo jo moni i Peacekeeping Mission, Giromo a nongo pud pe guo i teng me kato Sudan kikume ni i no man's land ni ki kidnapping gino onyo ki mako gi o dong ka ki mako gi ki cako tyeko loke ki niing piem lobo en wacci ni wunu ni be wan omako wu piem ni wa ngeni wuti jo mango jo maraco tye ka donyo ngo i lobo wa dong ka ki tero gi o kume en wa ki tero gi whether your peace keeping mission kono ngo ni dong ki mako wu o the fact ki mako wu you are criminals kite ki mako jo ni ki bolo gi buc pi mwaka adi mwaka acel I lobo aryo ni dong pe giromo cako ni ok ki mako mol nyo waceko nyo waceko lweny. An an mali no ka atama mali ka bene pe gubu gonyo wa mo I mony pa ivory coast until ki keto ki waco ki bi keto ki genge I kom gi I community gi me ngo ecowas. Of course en ada imwinyo conversation bino ni ngo mo waromo timone.

It's the same thing because neno at a bigger extent ni mar ma waco ni iweko ka calo komedi kiti waco ni mm, we are going to put sanctions on you en waco ni sanction obu kero mingo ka gin guneno the impact of the sanction ni wabedo diro i kom anywali ma megi that is when negotiation start peace negotiation dong cako ni wabedo i wi meja watye ka lok lok ma romo kelo ngo alokaloka dong gicako loko ne o mot ma be ingeyo ni komedi sanction ma dong kibworo kibworo ma kibworogi kwede ni kigeng kono ngo gini Inongo ni kiwaco no we can't put it because already guwinyo lok ma megwa. Aya wan dong me yubo ber bedowa onongo omyero wumit wacak ki niing because these are two countries on a close range. En oweko ineno ni pol kare nywako lok Emma pire tek. People must learn to negotiate, people must learn to talk and that will help heal the nations. Ka kitugo mere ni aa kicito i lweny, komedi ineno Ukraine ki Russia, America bino waco ni aa A Russia un omito dong weko gin nio ento pud giketo ngo? Giketo cene i Ukraine giketo cene i Ukraine Ukraine jinge ni en aye jing manok cere ne cito celo ngo? Cito celo Russia Russia bedo mot kute cito celo ki kama lit imwini aa they have done this every time tye ngo?
Koko they will never solve that problem.